emiaka erenge ndatebe 48 gocha nse because inde 49 ase ebitabu, nabo ogocha ontegerere we learn one or two things naende onye kore omogeni ase egroup. Bwati amachiko ye group intwe taiti gokorusi naende abanto bagwenerete bamanye ng'a egroup eye ekoba run by admins, paid admins, iga ekero okonyora egento gekoberete tari intwe twakorusi abanto mbare ororo bakorusi bwati amachiko onye intwe taiti korusiwa egroup. Rero ntaiti gokwanera egento gekorokwa grief. Ngokora nde chividio echi ase egesongo lakini ngotaka nachikore ase ekegusii inyare gwechegeria gokwana ekegusii. kobwatekana aa nebinto birochikaine, inche inche egeneration ya ekegori kiane ase abana baane ngocha gokwana ekegusii. Mwesiko one nkoigwa are ekegusii lakini tari gokwana ekegusii igo, igo ngwecha geri nkoigwa buya nache iga nakwane ekegusii inde so proud koba omogusii. So rero ntaete gokwanera igoro ya grief, loss, abande bono iga you are mourning maybe a father, you are mourning a mother.

Mwasiririe abana, abana baino bakure ase chi'accident, gose abande barwarete eh, in badon death. Abande kwalusirie obosani, omosani nare buna inche, inche omanyete nabo onyegenete pi. Onye kinde omosani oo, alafu oche onlusie, am sure you will miss me because inche nomosani oria ng'anchete abasani bane. goenda above and beyond so nonya inche abasani mbare ng'anchete sana rituko kaba agontigwa obosani I will feel loss okay abande eh, oborwaire you, you know toigweti buya o- o- yani you've lost yourself to a disease you see tobwati to- toigweti chinguru the reason nintaete gokwanera igoro ya loss because it is happening and it's not going to stop ntori gochi konyara koba, tokonyara komenya obogumu botabwati loss. Onye nkwanja konyora loss, it's coming. And when loss comes to you, it's going to be painful. And the way you're going to deal with it, nere gocha go determine ng'a ngo survive ore gose ngokwa ore. Abanto bande ekero banyorire loss, nari bakwa igo kegima. So, ekero kwanyorire loss, egento gia, yaani egento giakobereire kwa, egento ekebe kiabeire pi, egento egetang'ani okonyora na eshock, kwanyora eshock gwakuming'a ng'a ki, aya, naki ebinto biaba um. Kwamanya gochaka koigwa obororogete, okonyora oigwete obororogete, eh ng'aya ntata okwa, yaani mama okwa, nabutwa emeremo, gaki penina omblock, gaki nyarebe, yaani kwanyora ore obwate obororo obonge sana. eh, ira okonye namakweri mamomino ore tata omino bakure, gwachaka kore- komenya nobwoba, okonyora ng'a oigwete obwoba gete, gwakobwata ngochi koyira ng'a tata okure, naende tata aerendete buya, namanya ng'a eh, nainche ninche nkwe, just even go- gwancherana ng'a noche okwe, nabo ogota- ogochaka gotwara obwoba ase ase enkoro yago, enkoro yachaka gogoaka, manya ng'a ntochete okotoa enswe, can you imagine. Mama na aiboretwe buna omwana, ng'ina ng'ina mama nabwate ng'ina, ng'ina my great grand mother, manya ng'a ntochete okwo, can you imagine? Kere ogocha ko imagine ng'a o- obogima obo nabo bogocha koera igo, naki ekogera okonyora togochaka gokora ebinto gete tokomenya buna mambi tekaiyo. Insa chinde gwakana ng'a ngocha ore goku tori gocha gokwa, so mambi nekaro oo, but ekero obwate egento gegochandete, nabo okwenyora. omenyete obogima gete onde eche ogoteba ng'a ninkora nintakora nabo ngocha gokwa. Kwanyora fear enkoro egogoaka in fact kwamanya konyora egento gekorokwa egesongo anxiety ewa enkoro yachaka gogoaka enchera gete before you know it kwanyora na amariogo okonywa mmh. Bono in the process in the process ya loss nabo okwenyora basoire into depression nabo okwenyora yaani ore sad eh, aye kende nkeyo iga egokora etarara nabo okwenyora gwachakire konywa amaru nabo okwenyora gwachakire koria egento omanyete sex addiction is a very bad thing sex omanyete mbuya ekoigwa sex mbu- mbuya egocha bono okonyora ogoteba ng'a tiga ng'ite egento eke ntararuga iga yaani bono kwabea addict okonya korigia sex yande onsi Ogochia koinyora mama omino okure, ayii, gwateba ng'a ongosaba. Ogochia koinyora tata omino ooh, ogochia koinyora tobwati meremo. So ebinto nebinge togokora after twachire through loss koigwa buya, eh, gose abande na esigara, abande na enyasore, abande na amarwa, abande noo ne chitoro, okonyora yaani orosete naende loss togoteba tari death yoka, loss ere. Eria kende gionsi konya obwate oholdeti, yaani obwatete egento keminetie ase engencho asore, alafu rituko erimo omanye koboka onyore nkeiyo. Young people nigo ngokwana nainwe, you are the people that I worry about. Ebakonyeroka ng'a nobwate egento gekorokwa ng'a mwanye koigwa egesongo bakonyeroka PTSD, chi stress egento giakoberete. Bono konya koinyora onye ne, onye ne eh, amakweri gose egento kia, yaani okonyora go- oko- ebinto ebi bikonya koreplay omotwe oo, eh, kwarorire? Trauma kwanyorete, trauma eria enya koi gokoboka maambiriri okoboka, omanyete ekero kwabokire, nabo gwakera Nyasae mbuya mono ng'a gaki nabokire. Gogochi koboka iga kwainyora ng'a tata okure, gogochi koboka iga ma- koi- koinyora mama okure, kwamanya korwa ororo gwateba you know what tindi koenda emeremo, gose na omwana oyio. omwana oo osirete, gose nemeremo kwabutorwe, yaani ogochia koboka kwaigwa ng'a enkoro egogoaka. Moisa onde nabatebi ng'a amasakara ngochia koigwa nare koboka namanye ng'a obe ee nonde bado America timbwati masakara, enkoro yakoa ng'aka ng'aki, bono ndabwate ong'iranigwe nka ng'aki ngochia gokora na abana bane, eyio ntrama kwarorire? Ebi loss nchire ororo nonye Facebook siku hizi ogochia koboka onye kwanyora Facebook yakourire epage.

Kogochia koboka kwanyora ng'ombe teiyo. Tata biara andangereti ng'a abogete chingoko chiaye akanyora chingoko ikomi chichiete, enyango ene ere agorerete mama biara nyagosira akanyora enyango eye echiete, abogete akanyora abaibia bamwabusete. Nkamotebia, Dadi omanyete, bono iga ase engencho y'obotaka. Inki gose netwakire gonchandera iga ekero mbwate topic ere morero iga? Inkamotebia ng'a ki ebinto bi'ense eye tiga bono baibire baikire koiba kora ki togore chingoko chinde. Inga accept bwango sana. Mm? Bono young people, ntegerere. Bono ntaete mbaye advice ng'a ng'a ki inki ore okore ekero kwanyorire loss, inki ore okore. Onye ne divorce,

Gw'acceptiri ng'a abanto nkobutwa bare emeremo, gw'acceptiri buna omonto nabo agogotiga, gw'acceptiri ng'a obosani nkoera bore, gw'acceptiri buna abana bao nabo bagogoblock, esituation eye nonya inche tindi accept buya buya, rakini aye nabo omanyete ng'a gaki I really miss my brother. Naende bono egento ekebe, imorote sana sana, why? Because okonyora.

e aroche eriuga amache ime bono na oborimo bwane okonya you will hear this story so many times cause that's the story I used to connect with my brother cause nari konya komobeta eria nyuome you, are- you know rende kore nyandoche ibere nyuoma i- mokaye nyuoma yaani antei ng'a "Ng- ng- nyuoma enki nkoe abana imanye kobatebia bono oborimo boria obwate esiki mobonene nyandoche ibere ng'a ibogocha gochia ing'o oborimo boria mokaya Aki my brother Agankania weekend eye ng'aki on that Sunday ng'a tiga konya koba buna esese eri nkobwate okoira riuga eri kwanyorire bokamba bwaterera bokamba tiga ko konya kobwatia oborimo bwane anyway togakora tokarwao togasaba nere the next day nkamorangeria in the morning togakwana kwarageire cause he was not eating well agante yaah timbwati appetite togakwana togakora at around 1 pm actually 1 pm akandangeria. Ekero nabwate ensimi, I like to joke, nkamoboria, Aya, gokwanera kwanachia ekina ondangerie ong'e oborimo boria rende nonye nkwagenda nyore ng'a nimbo yaani nkomo joke rende. Agaseka agantebia ng'a yaya nakorangeria by mistake. Manya ngakwana na my brother at, at that time togakwana nkamotebia it's good you are eating, I'll think, I was planning nkamotebia nabo ngocha gokorora Tuesday because bono onye gitari are.

to, to address can you find somebody who can help you address the loss because if you don't young people especially those of you who are young nche bono namenyire half of my life in fact obogima bwane bono mbori koenda up obogima bwane bore on this side nche kero gwaikire 40 obogima bwao bore iga konya enkonya gotira kero gwaikire 40 bono obogima bwane ngotirimboka bore meaning i'm likely

Abanto bande mwarure iga iga Amerika, mwachire Kenya mwanyuomire abakungu, abande mwachire Kenya mwanyuomire abasacha, mwabaretire mpaka ama aya, mwabaire kera egento, mwabaire your all, keri keri, in fact abande more abusive, abande imori abusive, keri keri ani omosubati oyo iga abangete, ani omosacha oyo iga abangete, agotige, aye tomanyeti. The day omokungu oyo achete kogotebia, gose the day omosacha oyo achete kogotebia ng'a I don't like you anymore, enkoro yao must have dropped. Okumie ng'aki you are giving your all. Omosubati kwanyomete, omosacha kwanyomete na enkoro yao, gagokora emiaka ebere iga amasakara aye gagocha, kwamanya koigwa enkoro iga egogoaka ng'a wow. Bono na amarwa okonywa, bono ne abanto ogosoa onye korama, bono na abasigari okorangeria. enkoro ya goaka. Ekero abanto bande bagochia go experience loss, naki ekogera iga America ngotebi nde amasasi na amachuma. Amasasi na amachuma ekero kwanyorire loss ye marriage, kwarorire signs marriage is not working, kwarorire ng'a mori koigwana. Tiga koganya eproblem ebe enene enene enene, mocha koreta abasigari ba America ng'a nabo bagocha kobaruseria enyiomo, abagusii korwa Kiamokama, abagusii korwa Nyamondo, abagusii korwa Nyandoche ibere, yaani orue ase kwaruete, ogende eprocess eria entaambe ya okoreta koegwa evisa, oegwe eprocess eria entaambe oche onyuomo, ogende eprocess eria entaambe kero mogosinyana nyomba. Nigo go acceptinge nyuoma eye is not working omonto obogorie ebinto biao osoke korwa nyomba gose omosubati ang'anye mwamanya koreta abasigari nyomba abasongo imagine okoreta abasongo mwao mwamanya kobekera bono abanto chirecord lakini ng'a obwate amagoso mwensi mobwate amagoso onde taiyo otaete koimoka atebe ng'a egento eke kiaerire. igo more in denial, naende egento more in denial gekogera abanto abange bare in bad marriages, igo mokaete ng'a onde tabatageti, let me tell you, rero omanyete nache igaa, timbegeti nonya nka lipstick, timbegeti nonya efoundation, epointi ntagete komake muna, you can be who you are bono iga iga iga iga. Oroche buna ore natural. Abande moigwe moigete ng'a omonto tagochia kong'ancha, abande make up mokobeka ba, amasase rero bono mokare kobeka ebiogo ebi, mwabeire buna chisanamu mokonya gotongi tongi amaiso, chiguru chiria nchi chiguru chiria chiri nchi nchi chi chiba chibariri amaiso, mh. Abande baino bono mokagete ng'a. Ekero mwatiganirwe chinyuoma echi, ng'a mokonyora onde? Inche imanyete ng'a mogakone buna agoundire ope iga, tingotonya nse ntaranyore omonto. Nabo nkonyora omospanish, nabo nkonyora omomexican, nabo nkonyora omo omo omoliberia, eh. Inche buna ndoche ng'eroche iga buna nde o- organic engo- engoko organic at forty nine, naende nkore enyangi ende enene. That is a mindset, eye ne mindset mbwate. Tindi gochi konya gosika no mosacha ng'a ng'amenyete no mosacha nyomba, ng'a ntori gokwana, ng'a amenyete no mosacha nyomba ng'a tindi komoa gento tari kong'a ge egento I have to eat. Inche egento is very important because ng'aki ngoba tindi keri egento. Bono twaetanire ng'a ng'imoke nchi kobera eroom eria ende, inki nkomenyera eroom eria ende onye twasinya inde no mosacha, kimbwate chibesa chiane, nimbwate emeremo yane gese, ngocha ntebi omogaka ng'aki twasinyanire, tiga ng'ende. inyore nonde onde otuguturu nere ambogorie. Nkore enyangi enene kabisa bono nchigosoka Liberia, nchigosoka Sierra Leone. Inki nkonya gosikera nomonto ng'a ng'a orinete omonto egento for six months, ng'a more chiroom chinde in the name of the children. You are the people who are causing stress because you are not, you are in denial ng'a you are going through a loss. Relationships end. In fact bono. naende abateebie egento ki'ogokumia, nonye nespouse yao osendete enda, inche am not okay with abanto basende chinda, am not, tiga ngotebie ng'a abanto bande bakaete ng'a gosenda chinda is petty, gosenda chinda is not petty because you have to make an effort ko look sexy enchera gete nario okororekana edible, abanto bande more omotari kororekana edible. you are not even eh, making an effort gwesibi you are not even making an effort orore ng'a inki okoragera inche nindoche ng'a it's very easy intiga omonto igoro yenda yaani eki negento bono abanto nyandoche ibere baigu barakumi sana lakini nki gekogera because omosacha oyo obwate ende eneene nonye nogokorarera akorarere nabo orakwe eh? okogona gwoka akogona nabo orabe torara eh yaani omonto ngoika are obe so careless mpaka kwarora ng'aki eh tiga enyiomi eye ebe eh. Bono abande mokaete ng'a cheating yoka ekogera abanto ba ab ebinto mbire omonto agokora ora okomotiga pi especially enda inche omanyete I did not like chi sugar daddy and am being personal chi sugar daddy chinyinge riria togokina chisendete enda inki ogokorera omonto osendete enda bono igo nabo okonya koinyora omogaka ng'a enda eye am not okay inche am not okay na banto basendete chinda. Bono ekero abasacha bande mosendete chinda, na abasubati bande mosendete chinda, omonto oba, yaani no omenyete egento ngekoimoka, omenyete egento eke kia segisi, goika chinave ending otioke buya, goika ororekane buya, yaani bono aye naende attitude yao tari ng'a ore omonetwe obonetu bwoka, eh. Omenyete ekero abanto abange bare abanetu bagotioka sana, tari ng'a ore omonetwe obonetu bwoka, eh, igo ore careless. tokumeti kende gionsi naende bono ore omoretu naende ore very rude. Ng'aki egento keratenene ase omonto ore careless naende ore rude. You can't. Ng'aki o enjoy sex omonto ogokorama. Ng'aki o enjoy sex omonto otari gwesibia. Abanto yaani basendete chi chinda isika ng'a ase eng'encho bakonyuomete it's not okay. You have to take care of yourself. Noyo mbabu naende iga natural korwa organic korwa nyandoche ibere ntabegeti bi eyelashes Amasasi nainwe tiga gwetonga tongia ebinto mono mogwetong'ong'ora bono mwa mwamanya kogosa abanto especially onye kore single onye kore single tiga kweyaka ebinto ebinge nobody wants omonto onge buna buna e clown inki bono mogwechorera moono kogoika eroom o okorus kera egento egento giasinye gotenena abande mogwetong'ong'ora moono you know amachuma gende e eduka chianga chiabasacha nchire ogora chianga ki togokorigereria twakomerera amate. Eh, bono inwe motagete ng'a intwe tore emereri to- ng'a goika torime chitaya. Bono ntokori gento, bono yaani abanto nkobabare enchera gete ense ensi, tokori gento taya chitongiri. Hm, goika orime chi- orime etaya naende norime chitaya naende goika osieke amaiso. Because bono omonto iga are enchera gete ense ensi, hygiene, amachuma amorikonyora haircut. Amasasi ne chigwigi imo momenyete chigwigi echi chigotiokera omosacha nonya egento onge ekoimoka eh? and then when you experience divorce okonyora loss omonto omenye korora ochaka bono tatageti omotige wasendire enda tatageti omotige iga are lazy tatageti omotige tari ko groom mm? ng'aki okomena omonto abanto abairoka amo okonywa amaru ne chisigara ng'aki okomena omonto ogotioka buna echo

because you oretire egento to the table, because ere nomosacha, na inche ng'ire ebesa eria areta, ng'a- ng- ndosie endagera buya iga mbange na enyomba buya iga, mh? erinde bono ekero twakorire enyomba yabeire buya tomanye koria egento, toroche ndio rinyia eyake aka make up gasi nini iga, na inche mbeke chianga buya iga ekero o- okonyora bono omosacha are broke ng'a negento agogosaba, ng'o okoa omonto ore broke na lazy egento, you don't deserve it, aye genda obere. onye korara nenda yao sende ebirogo igoro kogotigu don't make a big deal manya ng'a nokwereterera you have to be intentional mogotigu mwachaka koigwa bobe loss is very painful lakini igo omokoru mogotigu gose egento gekobera omonto because abanto abange mbare careful think about ng'a situation ki ore in

after kwaramire omonto. Omanye korwa ororo ogenderere gotumia chinguru keri keri orangerirwe abasigari. Bono ekero ogochi koenda echela mbora bono ngochi ore koenda gosabe abasacha egento because echela mori kobekwa mixed school. Bono mbuya ki obokare echela igo kware otuge omosubati oyo onyuome omospanish. Abasubati nabo bare iga iga bare tayari konyuoma. Amasase, aba Liberia na aba Sierra Leone na aba Cameroon nabo bare igaa. baganyete babanyuome, bakorere chinyangi amang'ana y'ekiamo okamatiga, amang'ana y'okorigia ng'a mogusie ominto tiga ebinto ebi it is something of the past. Oroche nemanyete ng'a omonwe oyo mbwate gusii tingochi ko tinkonyora mochi onye ngusii manye imagine ng'a inche ng'a bono mokaa nyarebe ng'a ombwari. Anga bono chikorera chi chibegete ekina anga bono nebi. Naki nimanyete ng'a omonwa oyo one gusii tokoba. Bono buna ngokwaneke gusii iga, ebinto ngokwana tata biara bono ng'ayia tari koigwa. Onye tata biara nomogusii ango eyogete, emanye, emanye ng'a ng'ayio ore kere losi egocha tobasa kwenyora ng'a igo ogotanga ng'a bono gwachaka koboria ng'a ng'ayio ebinto biasarekera. Emanye aye bieka omonyene, be in charge. Tiga koganya abasigari bago decide ng'a you fallen out of love. Noroche ng'enda yago nenene, nonye gokorinwa egento. Noroche ng'a ebank account yao gerete ere emerondo, onye account yao kere emerondo, egento kerete eaccount yao gere ebianda bioka, ekonya koromwa rioka rioka eaccount yao gere erete rioka, bono kwabeire ekenera. kwabeire rigeecha, yaani aye bono otagete ng'a moragerigwe nomosubati, aye otagete oragerigwe nomosacha. Naende amasase abande baino, ekero kwaruete seino gwachiete konyuoma omosacha, inki omosacha akonyuomerete? Understand buna omosacha agokora emeremo. Kae abasacha esegisi, because eki nakio egento ekenene ase bare, nere arete chibesa erinde moragerere onyore chinguru, ekero kwanyorire chinguru, erinde morisegisi. Manya buna inki giakoirete omochie oyio osogete, tokoenda sobe omosacha oo. okonyuomire abande morwa erere chiombe, mm, omanya komorina omotienyi omogima. No, no, no, no. Bono gagochaka go, ng'aki omonto agokobetereria omoyo egento, na omosacha, Rhoda moronge iga abateeti ng'a ebinto nebiaye, tiga omogaka arie ebinto biaye natagete. Nainwe amasase manya ng'a inki giagosoetie nyuomo. Onye totaeti koria egento, karue nyuoma abanto bande bataete koria egento ekio baye. Abasubati na abange bat- baganyete abasacha aba mochandete isiko. Nainwe amachumba tiga koba discourage gochaka konywa amarwa, egento naende siku hizi, amachumba tiga mbatebi, abande omanyete abakungu babachandire mpaka chi stress chiagarire ebinto biabunekire. Siku hizi an- ntobwate abasubati ba- bara understanding bamanyete buna bagokorora na omosacha oyo obwate egento kebunegete. Tobasa ko lose hope. Ng'a egento kiao bono kiabunekire, omanye kororerwa bono, ochake gwechaya, ochake konywa amarwa, ochake nono nono, obochingiriri nkorwa bore igaa, bonde korwa amato igaa, eh, obochingiriri nko omanyete nabo oko- okomenwa ebigotia mpaka oigwe obochingiriri, eh, obochingiriri obonde mbore chimioro, obochingiriri tari igaa rioka bore, Omonto nabo agokomenya ebiara mpaka oigwe ogochingiriri. Eh? Abanto make time mokore ebikori, morigie ogochingiriri kobua private. Ogochingiriri tari private basi okobore. Eh? Abanto bakondangera. Abanto bakagete ng'a ng'a ng'a egento keria gia kare ng'a omosacha ora omokungu orare anse, omosacha omorina. Aa, siku hizi ko tari erasima orinwe. Onye egento kiabunekire, inchwe tokorigereria abasubati mbare oro batagete oborimo bagokonywomwa, ogocha straight kwabatebia ng'a nche egento obomaene, nabo omokungu oria nabo anchandete gekabuneka, gose nanywete amarwa amange gekambunekera. Something, tiga ko lose hope ng'a ase eng'encho egento kiabuneka ng'a bono otagete konywa amarwa, bono aye igo otagete kweng'enta, ng'a aye bono, no no no no, ebinto bibunegete ntomanyete eki tokobikorera. Aye ndangeri ngotebi ng'a nimanyete amasaso ogocha straight kwa motebi ng'a in fact egento okebunegete ng'aki togokora. Iroka bari mobwate oboremo ndangeri abasubati mbare ororo bamanyete chi sex toy naende momo mweche mwebundise buna mogotumia chi sex toy ngocha nyore boyfriend nyetebi ng'a omanyete ninde understanding lakini omorimba ochoyo nyobwate iga. ekero totageti egento eki, inche nkomenya naye kogicha mbwate oborimo, kogicha ng'ende omochie oyio ntebi ng'a oyo mokanyarebe, naende konsegete buya, omanyete naende kera egento kebunegete amasase na inwe monyuoma abanto babunegete ebinto, omosacha oo okokonyuoma okonyuoma egento kebunegete is very nice, because tari gento atagete iga ataete companion. Amachumba aito bono agoku nyomba yande ataba. atabwati company, ng'a ase engencho y'ebinto bibunegete. Amasase aya ika ase moko mokomenya nomosacha egento kebunegete. Nonye ne enyangi nabo okomokorera enyangi enene kabisa egento kebunegete. Inki bono? Ogende aria buna bono nk aria bongwenye o nyome omomura bongwenye oyomo obunegete, oegwe oboremo kabisa iga ogende obeke chibando chiago na abana bao okore ebiasara biago, orende omogaka oyio naende omosike buya. Tari erasima ng'a ebinto biria biekegusii ng'a omonto goika akorinde, no, no, no. Amang'ana ya segisi, egento koba ororo abeire something of the past. Amachuma rema ng'a sikuisi chistress nko buna chire ebinto. Egento ki kiabunekire tiga eyio egokoroku loss tigochaka koba konya koba in denial. Ancherere ng'a kei kiangire gotenena? Genda seek help. Onye help teiyo, rigia omosubati motebi korwa straight ng'a nonyekinde iga ekebago okebunegeto obokombe. Obokombe obo. kebago nkeiyo kabe straight forward tiga gochaka konywa amaruma otindete rioka naende bono oche konya korwara oche konya kobera ebirogo igoro ng'a ase eng'encho egento gekobunekerete no sikuizi ntobwate chisolution naende ase abanto baria more kenya mobosa gotebia onde tiga ndabatebie monyerera onye mwancheranire abanto babere. Ng'a ee inche nkonywa amana tore lakini egento nkebenegete especially amachungwa nigo nkomonyerera motebie onde ancherane ng'a teimoka agho come straight ng'a ki tiga totumie chi sex toys, chi sex toys echi nechingiya sana ngo nko achieve chire the same achievement mboro bono aye kwabunekire bono aye egasi yao richuma ndangeri nkorigerie egento keria ndore buna ngogotomera mobisa gochaka goteba mobisa gochaka goteba ng'a obo nobokristo. Ng'a ebi nebikori peni nagotebia abanto, Nononono, naende onde tari ogochia gotangasera amang'ana aya. Naende bori inwe baria more abakristo mono mototageti binto ebi, inwe keep your lanes. Lakini onye kobwate moka oo otagete konyora eogo ase ime, naende kwabunekire, intwe inchuo chia inbox tingochia kogotangasa, ngokorigeria egento kiago nkobekere esanduki buya iga ntobe, nimanyete buna ngogoepackage geche ebuya sana, in fact ngokora bire emeremo, ngokora bire emeremo. Otatiga bono goika mokwane ng'a nabo egento eke tokoenda iga. Inki bono ogotigera mokao ribaga gocha konya koriguru- korigia abanto isiko aa, ekero oratumie etoy? Naende abasubati siku hizi bare understanding, eh. Naende tari elasima ng'a omo- e- e- ekebago kebe oo, kwana ebinto ebi bikabe free, loss. Tiga ko- ko- gotumia amarwa, tiga gotumia amariogo, tiga gotumia violence. after kwa experienced loss, rangeria abanto buna intwe tobwate open mind, omanyete intwe na abanto bari twa twa toiboretwe tokanyora oborabu bono tata tata atoete obosibore agatotebia ng'a bono inwe ense egochia bosio, nyiomo tekaiyo mogocha koba igo, kei, oroche tata tamanyete bono onde inde married by. by by chance echance eye nere sana ng'a nimbwate omosacha, lakini nabo narenge ready ng'a tinkonyora omosacha, naende ndaba ng'a timbwati mosacha lakini netaete togasie, inche tindi mokristo tindi kobaranderia ng'a ng'a sabere sabera ng'a ng'a totaete tosabere efeeling uh egento nabo okorigia buna otagete, yaani Nyasaye na understandeti ng'a noanchete koria egento and that what makes. She makes me Penina korwa Nyandoche ibere. Nyandoche ibere I'm telling you the truth for free. Naende onde taiyo ngosaba permission imbatebe ng'a this is the reality behind the scenes. Tiga gotiga omosacha oo because yobunekire. Tiga kobera amachuma aye bweka ng'a because kwabunekire loss. Onye abaibori bao bakure, abanto bakure oigwete pain, seek help. Ndangeri in fact nabo ngokogambia obuya toigweti nimbwate amachibo. Time to go in. Mhm, chinsa chiane chiarire. Kwaigure? Nabaire advice rero yarenge y'egento ekenene sana, e- ya loss. Naende amachuma akabe prepared ng'a egento ngeche kebune eke. Kwani, nonye intwe chinerve, virginal nerve endings nkoera chire, nabo okobekwa egento lakini toigweti kende gionsi, igo inki kiaba? Nerve endings chi'amasasi nko nkoera chire. Kwana igoro ya sexuality, kwana igoro ya death, kwana igoro ya loss.